Midang tana malsawmna nih tummi mi rilru thianghlim leh dik, party leh ramkhuai tu atan chuan kan duh a, thusawi tlawr thiam ringawt leh enge a thusawi hre zui leh si lo, sawrkar hun atana ngaihtuah zui leh si lo, Voinia kan Chief Minister ang ringawt te phei hi chu Zoram hian a mamawh tawh thlawt lo a ni tih hi kan hriat tlan niin ka hria a. Thil dik leh tha chu sorkar hmasa te tih pawh ni se, kan lo sorkar leh hunah pawh, chhunzawm hi kan hle tur a ni lo. A dika a that phawt chuan ram tan a chhen fak awm tur a nih chuan zpm rintlak lo tak tena an lo ti ve chhun pawh kha ni se langin that taka an chhunzawm aia tha a chhunzawm tum tur te kan nih hi a ngai a. Kan chhunzawm ngei pawh a pawimawh hle dawnin ka hria a ni. Tiang chuanin hei Lengpui Air Force ram lei chungchanga te zpm te hian aa vawiin nia zpm chauh pawh ni lo keini party te Zoram mipui hian a man a tam lutuk a an insem Pu Hriata hianin a sawi vek a, Nuaiza atanga ka then leh chuan nang nina in rawn hauh tam lutuk chuan Central te leh Mizoram sawrkara man tang eitu tur te hi ka sem teuh an ngai si a, ka daih lo vang a ti e tih thu kha a rawn sawi chhuak a. Chutiang ang ni reng si. MNF-ina an lo tih tawh a ni a, chuvangin hei hi kan chhunzawm mai a ni, tiin inthen nan, inthup nan hman an tum a. Khatiang ang thil hrim hrim kha thil tha lo a nih chuan man tang kan ei tur a awm ve avanga Hma a mi ten an lo ti tawh chhunzawm erawh kha chu thil pawi tak kan hotu te khan cheng khat pawh an la lak loh laiin la tur chan tur nei anga an han sawi leh phei hi chu thil run thlak awm tak a niin ka hria a. Chuvangin kan chhunzawm tur te chu keimahni chan tur a awm ve vang ni lovin, Ram leh hnam tan defence thil atan thil tha a nih chuan kan ti tur a ni tih lam a nih chu. Tichuan mipui ten he thil ah hian ei rukna thil fel lo tak a awm a ni tih an hria a, CBI case hial a awrh tlak an ni tih an hriat tak ziah chuan Vawiini hian He case rip tak neiin heng ho hi an awm mek a ni. Amaherawh chu hlauhthawn ka nei a, Police hian an sawi thin a, aah kan hotuten min zirtir thin chu ru rawh, mahse in man tir suh an ti thin a ni, an ti a. Tak tak ni maw? Chutiang anga lo nih phei chuan a zirtirtu IPS lai kha vawinia chang hnem ber. Khulai Lengpui ram khalh chungchangah khan nihin mipuiin an sawi a, kan hre bawk si a, chutiang ni tur a awm chuan. Chuvangin ru rawh, mahse in man tir suh tih zirtirtu thin kha a in man tir thei ang em aw tih te kha ka rilruah chuan ngaihtuahna lian deuh a lo piang tlat mai a. A eng pawh ni se langin CBI court ah khan thiam chang mah se la, vawinia mipui te ngaihdanah hi chuan thiam an chang dawn chuang lo. Chu chu a pawimawh ber. A nih leh kha kha lo ni ta se la, Voinia hian Education Department a an Minister chuan Voini thlengin mnf sawrkar min beih nan sikul tam tak kan upgrade, a then kan provincialize te, An dinhmun kan chawi kan kha tam tak a awm a ni. Chu chu an rawn cancel leh ta vek mai si a. Chumi chu chhuan lam a hmangin rah rah chhan tur engmah dan an nei lo va. Hei hi an lo pawng pawh tih ve ringawt a ni. Tui um popa tui dah ang a ni, a ti a, Vawiinni Niminni Lawkthleng pawh khan a sawi tui ber. Zpm sawrkar chuan an sawi tui ber a la ni. Hei thil dang engvang mah a ni lo. Mipui tam tak leh khaw tam tak ten an phur rit, chhawk an ṭu le tih kan hotu ten an ngaihtuah a, chutiang atan chuan tun tu nge dan siam thin an hria a, dan siamtu te chu legislator, Assembly a legislative assembly a mi te khu an ni tih an hria a, chutiang chuan harsa tak chungin an lo hlang kai a, khatah khan an tan hian lengpui ram a a hralhna ei ve tur an mahni lut tur ang kha awm ve ta chu ni se. Vawinnia hian kha thil kha an chhunzawm em em ang tih hi kei chuan ka ring a ni. Amaherawh chu an tan ei tur a awm ve lo va, mahse mipuite tan hlawkna, zirtirtu tam tak tan khan hlawkna, khawtlanga thawhlawm lo thawh ṭauh ṭauh ṭhin phur rit chhawktu mi sang tam tak, hur rit chhawkna a ni tih kha an ngaihtuah duh reng reng lo. An tenawm hi ka ti tak zet a ni kei chuan. Chuvangin, thil kan ngaih pawimawh te hi ngun taka ngaihtuah a, enge min vawlet thei tih kan ngaihtuah a pawimawh. Chuvangin, MNF sorkar hian Tunge dan siamtu tlawh chhan theih siamtu chu tunge ni a hria a? Chu sorkar ngei chu inthlan lo awm leh tur atana kan sorkar a ngai a. Dinhmun harsat tak atanga kan zirtirtu rethei tak, tak te, mipui zirna an fate tan duh si a, an pa te theihtawp lo chhuahtu NREGA atang pawha an hlawh chan ve an lak a, an lo katsak thin ang te ngai tawh lova khatiang ang siam theitu tur chu e keini a ngaihna hria te kha kan ni awm ang e aw ka ti. Ram tan a tha turah chuan nichin a kan sawi ang khan chhunzawm zel a tha kan han ti a, anni chu ram tan a tha tur ni lo. Anmahni pumpui puarna, mahni tang mahaina avanga chhunzawm duhtute chauh an ni a. Mipui rilṭamna leh an mang anna kha chu ap ngai ngaiin lo awm rawh se tia pawi ti hauh lo va. He khawsa te Vawiniah hian sawrkar kan hlawn mek niin ka hria a. Hei ram te tak te Burkino Faso President kum sawmthum pariat mi lek mi chu a ram dinhmun a hrechiang khawp a. Vawiniah kan Chief Minister ang ni lo hian Chief Minister zpm Chief Minister chu motor changkangah a chuang ve lovang ti a, motor changkang ber ber Chief Minister hmasa lam tena an chuanna ngai reng reng loh pahnih lei. thawttu ang a ni ve lo a ni tih kan hria. A ni a ni chuan a ram dinhmun, an rethei dan te, chawi kan a ngaih dan te kha a hria a. Tiang chuanin amah chu sawi lo, an sorkar officer ten motor changkang man to an ei an lei reng reng chu lei tawh lo turin order a chhuah thuai ngam a ni a sorkar tantir khan.

Bun nghet sa te pawh kha an rama chhuak tur khan pawi a ti reng reng lo a ni, a duh zawk a ni. Sumpuka hmarhuaitu ni ai chuan a khang te kha engtin nge an awm thin tih a hria, an sumpukna te thu hnuaiah khan an awm thin a ni tih kan hria a hria a ni. Zpm. te erawh chu an thutiam ah an ding lo a, an thutiam a tha em em a, an thutiam ah khan mipui ten beisei na sang tak an nei a, politics la ngaihtuah ve ngai lo, vote nei thar tunge chhia tha tih pawh la hre lo, zawng zawng te khan an intiam na chu a tha tih an hmu si a. Chuvangin kha mite kha vote nei thar khan an vote tak vek avangin Vawinia hian sawrkar nachangin an awm mah an awm a ni. Mahsela an thutiam chu tihpui tlin leh chu sawi lo, kawi tinrenga dawt an sawi zar zar ta emaw tih theih turin tuna sawrkarte hi an awm a. Thutiam bawhchhiat hmang Zoram hian kan mamawh tawh lo reng reng a ni tih hi mipuiten an hriat atan ka sawi duh a ni. Kristianna kawra hmangtute hi Lal Isua hian a mamawh lo va, dikna leh felna roreltute hi a ni. Kan Pathian hian a lawm zawk chu Muslim tlangval Traorea pawh chawi kanin a awm a ni. Kristian a ni reng reng lo. Chuvangin vawinia hian Kora hman hi kan Pathian hian a lawmin a rinawm lo. I sawi zawngin i nihna a lang tih hla kan ngaihthlak thin ang hian kan officer te CM-in No, No sir ti ngam thin rawh u. Ti a, CM lo Minister dang te pawhin an lo tih thin ang kha, vawiinneah hian an ni ta zel em? Entirna pakhat chauh sawi ka duh a, Pyar Lal Rodingi a hming te pawh han sawi ta mai la, a ni ka sawi chhiatna tur a ni lo va, an Officer an lek lama kha a nih avanga sawi mai chauh ka ni. Hei hi OSD chu Chief Minister-a dah a ni reng tawh a. Chutih lai chuan ahh enge ni Tourism Director atan ani maw ka aw ehh dah kan CM in an duh leh tlat mai a. Chutiang chuan a mine officer te a lo fuih tawh ang khan kan officer fel tak tak te hi an awm zel dawnah ngaiin, File an han kal tir ta a, a tawi zawng in sawi la, chutah chuan file a ziak thei zawng zawng in i ti mai ang. Khang khan hei hi kan tih ngai lo, tun hma sorkar ah pawh an la tih ngai lo a ni a, an hmingchhia ang tih hla vin, a a ti tih theih dan pawh an hre lo a dan siam that a ngai a a tih theih dan chu. Mahse chutiang a ni dawn pawhin tuna sorkar hian an pu te hian an hming chhiat phah hle dawn a ni tih an hmuh tlang avangin tih loh a tha ang tih an rawn ziak chho zar zar a. A tawpa DPNAR Minister-in, A hetiang te nuai hi a ni bawk a, tih lo mai ni se langin a tha a nge tih thu a lo ziak ve leh ta a. Chief Minister-a a decision turin an thawn chho ta zel a. Tiang chuanin Anmahni duh ang pawm chung ang reng tho sia inziak siin OSD duh tawk mai lova Director a dah ngei kha a kawng a zawng leh ta hram a. Tiang chuanin khatiang anga a tawp a mawi tak sia tih lo tha ti awm ang taka sawi sia tih ngei tura, An hotena an hriat theih tura a ziah si avangin an dah lo ngam lova an dah ta a. Tiang chuanin Mualphona a venpuitu No Sir lo ti thin ang che u, kan mualpho hi a hlawm a titu khan a la keng kaw dawn emaw an tih laiin ama thuin a hnuai a mite zawng zawng thu paih, overrule, khan Director-ah dahin a lo awm ta. Mahse, an karah harsatna na men lo a lo awm a. RTI chhanna a khami Director chungchanga zawhna te RTI chhannaah chuan a rang ber ang a tiin Vantlangah te an sawi chhuak ngam a. Mahse khai a rang daih kha. A tam tak kha a lo awm si a. Tiang khanin Chawple Chilin mahni tang hmahaitute hi an mual pho zar zar a ni tih hi mipuiin an hria a ni. Tiang chuan enge Director-a a dah duhna chhan tak chu a tirah kha chuan Pi Lalro ding hi NEC-ah te pawh lo zu awm tawh, NEC lamah te, Central lamah phai lamah te fund sawi chhuak thei tura mi zei tak a ni tih an hria a, chuta tan chuan kan hria a kan duh a ni tih te a lo tlang thang a. Chutiang a an duh nih si chuan OSD a nih chung khan engkim a ti theih alawm, Director aiin a post kha a awmna kha a chung nung daih zawk, Chief Minister tir angin hmun tinah a kal thei. Chutiang ang chuan fan tam tak chu a rawn hawn thei zawk dawn lo awm ni? Director a ni kher lo khan Tourism an hmangaih ni an duhsak a nih pawhin tah chuan an pe mai tur a ni dawn lo awm ni? Mahse, I sawi zawngin i nihna la nge tih nichin a kan sawi ang khan a thil tih khan a nihna kha chiang takin a rawn hai lang a. OSD chu Czech Authority a ni ve tlat lo. Czech Authority Tourism-ah chuan tunge Director, Director ina a sign a pawisa a pek chhuah loh chuan Chief Minister chan tur kha awm ve a rim dawn lo a niang a. Zepuitu tur kha a hmu dawn lo a ni anga, chutiang ang chu mi hmangchang hria te chuan sorkar kalphung hre tawh te chuan an ngaihdan vek a ni vawiin ni ah hian a mualpho a pawi hle a ni. A hnung kan lo zui nasa tawh thin a, a han sawi vak pawh hi a hrehawm thin a. Mahse, sawi lo thei lovin, keini ang duang pawhina dik lo nia kan hriat hi a ti hnem ve pap pap ta em mai a. Ha, kan sawi avang te hian insumna chang te lo hria a nih chuan a lawm awm khawp tura beisei i langin a tha sum ngaina thi sual bul a ni. Tih hi a kan theihnghilh ngai loh atan sual tinreng bul chu sum ngainat a ni a, sum ngainatna atang chuan thil dang a rawn let, a rawn hruai chhuak leh ziah thin a. Sum ngainatna chauh pawh ni lovin thil dangah duhna a nei zawk em ni le? tih te hi thenkhat chuan an chhut vak. vak mai bawk a, a mualpho lo tur mualpho palh te pawh hi thil hlauhawm tak ni te pawhin a lang a ni. Tiang chuan a tawp lam hnaih dawn tawh ila a tha ange, khi a kal leh duai tawh mai emaw ni? A tawp ber atan chuan kan kohhran hi tluang taka kan kal tlan zel thei, kan kohhran eng pawh, Umm, i keimahni theuha tluang taka Pathian rawngbawla kan kal chho zel hi ka duh khawp mai a. Chutiang a nih lai chuan kan kohhran hruaitute, ram hruaitu a an awm ve si hian a lal ber berte an nih si hian, Kan Kohhran hian kan tuar thei ang em? Kan tuar tan mek em? Mi rilruah hian ngaihdan thar a awm ta thei mai em? tih te hi kan ngaihtuah zui a ngai a. Helaiah hian Kohhran huang chhung a ni lo na a, hmaerawh chu Kristian vek kan ni a, Kohhran mi vek kan ni a, kan Kohhran tan thahnem ngaitute vek kan ni. Chutiang a ni avang chuan E, helai a sawiin political party office a sawi ni mah se langin hruaitu te, kohhran hruaitu te pawh hian ngaihtuah zui se ka duh khawp mai a, he ka thil sawi tur hi. Kan awrde in upa te hi an dinhmun hi a pawimawhin a zahawm em em a. Chutih laiin heng kan chairman te ngei pawh hi doctor a nihna ai mahin he laia Pu Zaua te pawh u kil thiam tak a nihna ai mahin Kohhran Sarkula an nihna, upa ordain an nihna hi kei chuan zahawm ka ti zawk. Chutiang ang chuan upa te hi kan en sang hle a ni. Kan Beram vengtu te, min veng tu te, an Beram te kan ni a, chung tena an hmuh tleu theih na tur ang a, vawiin nia kan ram hruai tu ten thil an ti duh zel, an awm duh zel mai hi thil pawi tak, mualpho tlak tak niin ka hria a. Chuvang chuan ee dawt sawi pawh tih lo. Kohhrana an nihna ang theih nghilh vek a, dawtsawi pawh ṭih lo, thil dang pawh mite tih ang ṭhin, thli ve mai thei zel. Aah, thil dang ah te pawh sawi tur a la tam mai. Sum tamna ah chuan midang thil lo ti tawh pawh kan sel duh zel bawk si, aah sum tamna lo ah chuan. Sum tamnaah chuan mahni chan tur te awm ve dawn ni ti a hria an ni a, an nih si chu an ni a, khatiang anga kha chhunzawm leh duh mai si. Khatiang ang te kha vawiin ni a, kan ordain upa te hian sorkar hi an chelh ta si a, chuvangin ka ngaihtuahnaah phei chuan Kan ordain upa te, pastor te phei hi chu Chief Minister leh Minister ni tur te phei hi chuan awm ve tawh lo mai se la, tha zawk lo man le. Democracy ram kan nia, ah, insawiselna te tam ropui sia. Chuvangin kan kohhran hian kan tuar ang tih hi ka hlau hle a ni. Ngaihtuahna thui tak chu chuan min pe. Chuti chin mai chu sawi ta ila ni mina kan biakina ka sawi hnek tawh a kha aia na khan sawina remchang deuh kha zawhna te kha rawn awm leh zel bawk sia a Pathian ni leha zawhna te nen khan ka kai khawp a. min ngei tak tak chu tam ngawt ang. Mahse thudik hi ka sawi thinin ka hria a, ka pawi ti lem lo a. A tawp nan chuan, a tawp ber atan chuan kan ti tawh a, a tawp nan a hnukharna atan chuan mnf sorkar hi sorkar dangte nena khaithin chi pawh ni chuang lawka khaithin dawn lo va, Vawinia hian ka sawi duh chu, Zoram tan hian hna kan thawk thin a ni. Keimahni a helaia awm thin te chu mitling lo te te te pawh kan ni ang. Mahse Pathian leh ram kan ram tan titu te Pathian hi kan hre tak tak thin a ni em? kan hotu te hian ti min ngaihtuah tir a. Pathian tanpuina khawngaihna hi an dawng nasa em em a ni. Politics an lo khelh chhan. Mahni tan ni lovin mipui tan hian he ramah hian thil an lo va ti nem em tih te min ngaihtuah tir a. Mnf sorkar pu denga hun lai atang tawh khan an lo chhuak a, sorkarna an han neih a. Chungah chuan kan khawpui kawng te hi a zim hle mai a. Saw tah Ramhlun veng atanga Bawngkawn, Bawngkawn atanga Durtlang, Khanglai kawng zim kham, Bakbarek Durtlang chho te kal a hreawm em em thin a ni. Khang zawng zawng kha an rawn ti zau chho vek a, Vawinia hian a nuam em em. Kan Aizawl khawpuia kal nuam lai ber te a ni tawh e.